Serê xwe hilde tu nivîskarekê yan nivîskarekî Kurd î. Li seranserê cîhanê tu nivîskarê bi tenê yî ku bê dibistan, bê mamoste fêrê zimanê xwe dibî û pê dinivîsînê. Nivîskarê bi tenê yî li cîhanê yê di zarokatiyê xwe de mamosteyê te tu bi zorê fêrî zimanê xwe dikirî. Ji bo tu bi zimanê xwe diaxivî pişta destê te dida berdaran li te dixist. Tu nivîskarê bi tenê yî. Yê ew êş û jana wî darê mamosteyê bi zimanê te nizanîbû, di bin çermê destên te de hezkirina te ji zimanê te re zêdetir dikir. Tu nivîskarê bi tenê yî. Yê ku ne dê, ne bavê te, ne xwişk û ne birayên te nikarin nivîsê te bixwînin. serê xwe hilde, tu nivîskarekî yan nivîskarekê kurd î. Nivîskarekî ne kurd dema pirtûkeke serkeftî dinivîsîne bi dê hezaran dibe jî bi sed hezaran bifiroşe. Hem ew hem weşangerên wî ji ber vê serkeftinê serbilind in. Xelatên wêjeyî geh bi dê hezaran dolaran geh jî bi sed hezaran ji dezgeh û aliyên tekildar bi dest dixîne. Dev ji her karî berdide, li karê xwe yê nivîsandinê vala dibe. Lê tu? Dema tu pirtûkeke çiqas serkeftî be jî binivisînî, sal derbas dibin hetanê ku tu hêjmara daneyên ku têne firotin hezarî derbas bike. Gava weşangirek pirtûke te çap û belav dike, weke ku xêrekî bi te bike, te minnetarê xwe dibîne. Her tu û weşangerê xwe rastî hev tên. Tîne bîra te ku kesekî pirtûkê te naxwîne. Ew bi çapkirina pirtûkên tirkî fînansa çapkirina pirtûkên te dike. Û ne ji cî amêriya wî bîya niha ji zû ve dev ji vî karî berde bû. Gava weşangirê te wisa got divê dilê te neşikê. Dûngel ber çavê te reş nebe. wisa jî ji bo xelatan bû. Gava Kurd nivîskarekê xwe yan nivîskarekî xwe xelat dikin yan wêneyî wî yan jî kartoneke, ancameke çargoşeya çarçove dikin didin destê wî. Min heta niha nedîtiye xelateke Kurdan ya wêjeyî sînorê bîst û pênc dolaran derbas kiribe. Tevî her tiştî jî divê tu bi xelata xwe serbilind bî ji ber ku ew xelata rûmetê ye. Jixwe rûmet jî ne bi euro ne jî bi dolara nayê kirîn. Serê xwe hilde tu nivîskarek î yan nivîskareke kurd î. Ji bo wergera berhemên nivîskarekî ne kurd bo zimanên din, ajansên wergerê yên hemû zimanan hene ku navbênkariyê dikin û pirtûkên nivîskarê xwe bo hemû zimanên sereke li cîhanê didin wergerandin û weşanxaneyan bo wan dibînin. Erê, Ji bo zimanê te li seranserî cîhanê yek ajanseke wergerî jî tune ye. Yek wergerê pispor tune ye ku wê pira di navbera te û zimanên din de, di navbera te û cîhanê de ave bike. Lê te wisa jî xem nake. Serê xwe hilde. Tu nivîskarek î yan nivîskarekî kurd î. Te helbest, çîrok û romanên xwe di jêrzemînan de, bi dizî, di nava çar dîwaran de her dem dixwendin. Kesekî baş li te godarî bike û tê bigihêje be tu çi dibêjî tune bû. Bi ser de jî muxabarat, girtin, gevxwarinên kuştin û feqîriyê encamên qedexekirina zimanê topê dinivîsînê. Ev hemû bi ser hev de û gelek kelem û dijwariyên din nikarîbûn te ji ser rê dagerînin. û te berdewam kir. Rast e, heta tu li jiyanê bî, wê kêfa gelek kesan ji te re neyê. Wê gelek kes bi her awayî bixwazin te piçûk bixînin, teriyan bi te vekin. Lê dema tu bimirî tu ê paqij bibî, tu ê mezin bibî, tu ê bibî hezkir yên hemû kurdan li her derê. Wê kurd te di nava deryayên pesindayîn û rêzgirtinê de veşêrin. Ji ber vê tenê yek tişt ji te tê xwestin, ew jî ev e, serê xwe hilde. Tu nivîskareke yan nivîskarekî kurd î. Bê dewlet, bê dezgeh, bê piştgirî, bê xwedê û bê xwedan. Mîna Sîsîfûsê ku keverê zimanekî birîndar daniye ser pişta xwe û bi çiyayekî bilind ve hildikişe. Ne dikare kevir bigihîne serê çiyê, ne jî ew ji hilkişandina ber bi jor ve diweste.